Dir kennt entweder 7 Deputéiert oder 23 wielen, je nodeem wou der wunnt. A firwat? Well Lëtzebuerg ee vun de komplexeste Walsystemer an Europa huet. An haut enträtselen ech mat Iech zesummen d'Geheimnisser vum Lëtzebuerger Walsystem a weisen Iech wéi Dir maximal vun Ärer Stëmm profitéiere kënnt. Wëllkomm bei Parliament Decoded, ech sinn de Sven Clement, Piratendeputéierten an der Chamber. Haut kucke mer eis d'Walgeschicht an eise spezifesche System. un, deen et erlaabt, datt kleng Partei wéi d'Piraten iwwerhaapt an d'Parlament kommen, eng Méiglechkeet, déi et a villen anere Länner guer net gëtt. Lëtzebuerg deelt sech a véier Walbezierker op, jeeweils mat enger aner Unzuel u Sëtz, de Süden mat 23 Deputéiert als gréisste Bezierk, den Zentrum mat 21 Deputéiert, deen ech representéieren, den Norde mat 9 Deputéiert an den Osten als klengste Bezierk mat 7 Deputéierten. Des Opdeelungen entstamen der Bevëlkerungsdicht a wichtege geographesche Krittären. Mee wéi funktionéiert eise System? Éischtens emol hu mer eng proportionell Representatioun. Am Géigendeel zu villen anere Länner hu mer e System, wou d'Parteiprozenter sech relativ direkt an d'Deputéiertenzuel reflektéiere sollen. Och wann dat net ëmmer klappt. Mee mir hunn och de Panachage a Cumulage. Dir kënnt also Kandidaten aus verschiddene Parteie wielen, dat nennt ee Panachage, an deem selwechte Kandidat bis zu zwou Stëmme ginn, dat ass de Cumul. Dir kéint natierlech och eng Parteilëscht komplett wielen oder eng Kombinatioun aus deenen éischten zwou Optiounen. Dëst gëtt Iech immens vill Flexibilitéit. Dir kënnt net nëmmen eng Partei ënnerstëtzen, mee och spezifesch Kandidaten a Kandidaten, déi Iech um Häerz leien. Dozou gëtt et eng kleng Geschicht, 1848 goufen et déi éischt demokratesch Walen, mee nëmme 4 Prozent vun der Bevëlkerung konnten deemools wielen. 1919 hu mer d'allgemengt Walrecht kritt an 1956 ass d'Walrecht op 21 Joer reduzéiert ginn an 1972 dunn op 18 Joer erofgesat ginn. A fir wielen ze dierfen, muss een 18 Joer oder méi al sinn, d'Lëtzebuerger Nationalitéit hunn an net, vum Geriicht vum Wahlrecht ausgeschloss gi sinn. An déi kleng Parteie packen et iwwer verschidde Weeër. Als Pirat hunn ech 2018 déi éischte Kéier e Mandat kritt. Dëst war méiglech, éischtens well mer a grousse Bezierker Mandater krute mat 21 Sëtz am Zentrum, 23 Sëtz am Süden ass d'Chance méi grouss. Duerch de Panachage konnte Wielerinnen a Wieler eis direkt ënnerstëtzen, och wa se vläicht eng aner Partei bevirdeelegt hunn. An e quasi proportionelle System war 4,9 Prozent deemools, waren direkt zwee Deputéiert. Mee wéi optimiséiert Dir Är Stëmm? Éischtens, informéiert Iech, liest Programmer a Kandidateprofiller. Zweetens, kombinéiert, benotzt de Panachage fir Kandidatinnen a Kandidaten aus verschiddene Parteien ze wielen. An drëttens, gitt Duebelstëmmen. cumuléiert, fir Är Liblingskandidatinnen a Kandidaten ze fërderen. An am Verglach mat anere Länner huet Lëtzebuerg en oppent Walsystem. Däitschland huet eng 5 Prozent Spär a manner Flexibilitéit, Frankräich e majoritäre System, deen et schwéier ass fir kleng Parteien, an Holland ass proportional, mee et kann een nëmme Parteie wielen. A Lëtzebuerg ass proportional, huet de Panachage an de Cumul, wat maximal Flexibilitéit ass. Och wann dat net perfekt ass. No de Wahlen musse Parteien dann awer zesumme schaffen, well seelen een eng absolut Majoritéit kritt. An dëst féiert zu méi Konsens, manner extreme Positiounen a méi Präsenz vu verschiddene Meenungen. Dat ass natierlech net ouni Erausfuerderungen. Éischtens, d'Digitaliséierung, wéi kënne mer Sécherheet garantéieren an awer digital wielen? Zweetens, d'Representativitéit, hunn eis Bezierker nach déi richteg Gréisste? Brauche mir iwwerhaapt Bezierker? Ech sinn der Meenung, mir bräichten se net. Drëttens, Accessibilitéit. Wat maache mer fir datt jiddwereen nach méi einfach participéiere kann? Eise Walsystem reflektéiert eis demokratesch Wäerter, Proportionalitéit, Diversitéit a Biergerbedeelegung. Et suergt dofir, datt all Stëmm zielt an och Minoritéite kënne vertruede sinn. Als Bierger hutt Dir net nëmmen d'Recht ze wielen, mee och d'Méiglechkeet Äre Walakt genee op Är Preferenzen ze adaptéieren. An der nächster Episod kucke mer, wéi mir als Parlament mat aneren EU-Parlamenter zesummeschaffen. Abonnéiert eise Kanal a sot eis, Dir scho mol Panachage oder Cumulage benotzt? Wéi evaluéiert Dir eise Walsystem? Ech si gespaant op Är Erfarungen.